Mirando bek riba diferente diskursonan, promé ku Staten sa parte, mi ta realisá ku nan a krea un ekspektativa masha haltu pa e elementu kultural. Esaki ta e ramo dus ku enklik mas a wòrdu neglishá. durante tur e añanan. I apesar ku nos a haya nos bandera, nos himno, tur esanan ta masha bunita, nos plaka, nan a neglishá hopi kosnan ku ta yama ku nos ta bai pèrdí. Si nos no reskatá nan awor. Segun mi último añanan e maneho no ta bon, no tin, eigenlijk no tin maneho mi ta keda riba tereno di arte plástico y tin muchu mezclamento di cultura cu folklorismo mi ta keda. Mester tin maneho pero e no ta visto e último añanan. Nos sa cu Instituto di Cultura cu ta departamento di Gobierno ta. Trahando cu masha dificultats, casi no tin placa pa nan por ehecuta proyectonan. Dus e beleids no tin, mester tin mas openheid van bestuur pa asina defini e beleid di cultuur na Aruba mes. Hopi biahe ta loke momentario, ta pa mi ad hoc. Mi no sa si e ta un bon traduccion. E ta hopi segmentá, e ta hopi lehano, e ta hopi Falta di fondonan. E ta leu for di nos edukashon. E mester ta mas serka di edukashon. Edukashon skolar tambe mi kier men. E no ta integral. E ta falta di. Loke nos konosé commitment ami ta haña di nos mandatarionan riba un base continuo, pasobra mi ta kere ku nos mandatarionan ta dun'el e importansia pero e commitment continuo. Pa mi e manera den momento ki ta pará eigenlijk, eigenlijk gobièrnu mester pa mi, ta mi opinion, ku gobièrnu mester hasi hopi mas. No e gobièrnu ki e so, su gobièrnu kab kai tambe. Na ultimo no ta hasi casi nada. Pues cu mes cultura no ta hasi casi nada pa arte visual. Pues mi ta spera cu e gobierno nobo lo stimula arte, duna e artistanan chance. Aruba tin un potencial enorme pa loke ta arte contemporaneo. Mi ta kere si cu no ta e tipo di cultura cu por ta. e organo politico a expect. Bo a bisa Aruba tin un movimento contemporaneo cu den Caribe awor aki ta hala hopi atencion pa su nivel di creacion a bisa cutting edge of sumamente moderno. Cultura y e maneho cultural hopi biaha e ta parce manera cu e ta costa placa so. E no ta wordo refleha riba e terenonan. den e sektor gubernamental e no ta un dje postenan ku ta atraé òf ku ta duna e kahanan di nos gobièrnu plaka. Anto p'esei e hopi biaha mi ta kere ku nos ta tratel e manera loke nan ta bisa trobe en holandés un bastard kindje. Ku e tin importansia pero dor ku e ta kosta nos hopi biaha nos ta man na kabes fon kon nos ta bai om ku nele. Anto mi ta kere ku si nos por ehemplo manera mi a bisa awor i kaba ponele dunele mas un atenshon den nos. curriculo na scol e ta yuda si cu on the long run bo ta haya cu hendenan ta nos hobennan por ta hobennan hopi mas fuerte, hobennan para den nan sapato, nan hopi mas sigur di nan mes. Na Kòrsou ta bo gobièrn ta haci muchu cos, pero Kòrsou nan ta sponsor bon. Kòrsou tin hopi placa di sponsor den arte, masha hopi placa mes. Aki na Aruba no ta dje tanta e ta subiendo, esei ta un cos positivo cu comerciantenan ta. Sponsor mas ku antes. Pero mi ta kere ku e potensial ku a wòrdu kreá i e potensial ku nos tin awor aki mester bai wòrdu benefisiá òf mester wòrdu, kiko mi ta bisa? apropiá di dje. Aruba tin ku bai apropiá di e potensial kultural ku a surface despues di Stad di Sao Paulo. Nota, loke nos tin awor aki ta e forsa ku tin, foral riba tereno di arte visual, tin un forsa grandi, pero mi ta kere ku den e próksimo dos dékadanan mester bai disidí kiko, ta bai hasi ku e resultado aki. So tambe ta e momentu ku bo ta definí bo mes, e momentu ku bo tuma startes aparte, bo tuma un distansia aver di otro isla nan, bo ta trahando riba bo mesun identidat i bo mesun imágen. Awor ki bo tin den kas diferente artistanan, bo bisa por lo ménos binti riba un nivel internashonal ku ta trahando ku bo imágen, ta awor e pregunta ta kuminsá, Ami lo manda a biaha kiko nos ta bai hasi ku esei awor? Kiko Aruba ta bai hasi ku e. Contenido artistico. Mi ta kere cu si bo no approach cosnan cu un filosofia, bo ta kere a core tras di cosnan cu ta presenta nan mes como problema den un comunidad. Anto mi ta desea di wak un maneho cultural mas cu un vision mas integral, mas continuo, mas. a base di un vishon di e ser humano holístiko, kere ku esei ta e kosnan ku ami ta haña falta di djele den nos maneho kultural. Bon, mi ta kere un lo mester tin un sosten ekonómiko, otro lo mester tin proyektonan ku lo mester wòrdu generá for di sègmar gobièrnu, pa generá e kreashon, pa duna posibilidat pa e artistanan por presentá nan kreashonnan den un espasio públiko, por ehèmpel, nan ta tin diferente proyektonan, pero nunka nan ta materialisá. Pa bo no tin un museo ku ta un espasio públiko pa presentá bo arte kontemporáneo, bo no tin infrastruktura adekuá, bo tin diferente galerianan, bo bo por kasi yama nos alternativo, pero e espasio apropiá pa un pais ku ta dependé hopi di imágen relashoná ku turismo no ta eksistí. Esai ta problema. Mester bin un beleid mas strikto, mas mihó riba tereno di kultura i nos tin nos hendenan ku por disidí kiko ta bon kalidat, kiko ta arte. I basta nos ta krítiko, e por logra.